Ɔdɔfoɔ mema akwaaba de ba apɔmuden mmerɛ dwumadie yi so. Meda ase sɛ woanya Twɛn honhom na woatena ase na afei woama kwan ama yɛakɔ akɔtɔn adeɛ kakraa bi asane aba. Mepɛ sɛ yɛtoa y'adesua no so. Na baabi a yɛaduru no deɛ na yɛwɔ atenaseɛ so ɛno nti mepɛ sɛ yɛtoa so kakra. Deɛ ɛbɛtumi nso ama woanya haw. Atenaseɛ no deɛ, ɛho hia paa ɛfiri sɛ onipa biara tena ase. Sɛ wowɔ fie na wosi nnoɔma a, wowɔ fie na wosi nnoɔma a, mesrɛ wo, deɛ wobɛtumi ayɛ a ɛbɛboa wo paa ara ne sɛ, wobɛtumi ayi su plastic chair no bi na woatena so, na wode table asi hɔ saa, na afei woapagya adeɛ a wosi no. Nnooma no a ɛwɔ pan no mu de asi table no so, na kyerɛ sɛ aba soro kakra na afei woatena hɔ asiw nnooma. Sɛ ɛnte saa na sɛ wokɔtena mma nkonnwa nketewa yi bi so na nnooma no si fam na sɛ bere biara worekoto akɔ akɔfa akɔ akɔyi adeɛ wɔ hɔ aposa a, worekoto worekoto saa no na pressure no a ɛfiri wo ti ne wo mu nyinaa rekɔ akɔgyina wo sisi no mu, ɛno nso yɛ adeɛ a ɛbɛtumi ahaw Afei adeɛ baako a mepɛ sɛ mohyɛ no nso no, mede mfoni wei rekyerɛ wo. Mmarima a mode wallet anaasɛ purse hyɛ mo bɔtɔ mu no, eh, sika bɔtɔ nketenkete no a ɛyɛ a yɛde yɛn sika hyɛ mu no, da biara bi wɔ hɔ a ID cards bɛyɛ twenty wom, sika wom, eh, condom ne nnoɔma ahodoɔ wom a ɛno ama adeɛ no mu ayɛ du na ɛhyɛ ne bɔtɔ akyi saa. Wohwɛ mfonini yi a wobɛhu sɛ. Kasae no, ebepia kasae no ama fã apagya na fã nso so akyea kɔ nkyɛn saa. Nti ɛba saa no a, ɛno nko ara tumi ma wo sisi no de haw brɛ wo. Nti berɛ biara no, yɛmfa wallet nhyɛ yɛn bɔtɔ akyire hɔ deɛ no berɛ a yɛba abɛtena ase. Wei kɔma mmarimaa no paa titiriw, efisɛ ɛyɛ adeɛ a ɛmmoa wo. Ɛno nti mesrɛ wo, wo de wallet hyɛ wo bɔtɔ mu na wobɛtena ase a, yi fa bra w'anim anaasɛ wo nkyɛn mu bɔtɔ no mu, anaasɛ yi to hɔ na tena ase, ɛfiri sɛ wotena so a, ɛmma kasaeɛ no nyɛ sɛdeɛ ɛsi teɛ. Yɛtoa so bio a, adeɛ a ɛtumi de sisi yadeɛ ba. Mepɛ sɛ yɛhwɛ nnoɔma bebree. Dwumadie wei deɛ sɛ woannya bi anhwɛ a, wobɛha wo ho ɛfiri sɛ yɛbɛsua adeɛ akɔ akyiri ama woahunu kwan a wobɛfa so a wobɛde wo ho afiri nyarewa mu koraa. Na ɛsiane sɛ nnoɔma no dɔɔso nti, mepɛ sɛ yɛhwɛ kwan a yɛbɛfa so abɔ yɛn ho ban. Woahunu sɛ sɛ wobɛhyɛ no nso a, mfonini ahodoɔ a yɛde agu afidie no so kyerɛ wo sɛ, sɛ woyɛ sei a ɛbɛha wo, woyɛ sei a ɛrenha wo. Foon a yɛ use yi tumi de haw brɛ yɛn, ɛyɛ yɛ sisi no nso. Mede mfonyin bi reto so na woahwɛ kwan a yɛn nyinaa yɛfa so use foon ɛne kwan a ɛsɛ sɛ nka yɛyɛ no. Hwɛ saa mfonyin wei. Deɛ ɛdi kan no, yɛn nyinaa yɛdi ho fɔ. Wo a wohwɛ me, me ne wo nyinaa yɛdi ho fɔ. Saa na yɛ use foon. Na buroni a ɛyɛ fon no sɛ fon no mmom sua sɛ bi owu wo ti so kyɛn fon no. Ɛno nti kwan biara so no, ɛnsɛ sɛ wosi wo ti ase kɔhwɛ fon no, na mmom ɛsɛ sɛ wopagya fon no. Sɛdeɛ second picture no ayɛ no, woahu sɛ yɛatwerɛ good na yɛatwerɛ bad. Bad posture no ne deɛ ɛdi kan no. Ɛno nso na yɛtaa yɛ paa. Obiara nni hɔ a ɔuse fon a ɔyɛ no sɛdeɛ second picture no ayɛ no. Nti mesrɛ wo, hwɛ saa mfonyin wei, na obi a wunim no sɛ oyi su fon saa no, tu no fo sɛ ɛde sisi yadeɛ bɛbrɛ no, efisɛ ɛnyɛ. Afei, deɛ a yɛrekɔ ho biom ansa na yɛatoa so akɔ kwan a yɛbɛfa so a yɛbɛsa yɛn ho yadeɛ wɔ sisi yadeɛ program ho no, ɛyɛ high heels anaasɛ mpaboa, Atentenatenten no a yɛfrɛ no sɛ mook mook atentenatenten no a mmaa mo hyɛ no, ɛno deɛ ɛkɔ ma mmaa. Woahu sɛ wallet deɛ no kɔ ma mmarima, wei nso kɔ ma mmaa. Mesrɛ wo, mfonini yi a mede rebɛto so, hwɛ no yie pa ara. Ɔbaa biara a wohyɛ high heels na especially wohyɛ heels no kyɛ, mesrɛ wo hwɛ mfonini no yie pa ara. Wobɛhu sɛ wo nan no hyɛ mu a, ɛmu akyɛ. Wo nan no a ɛfiri soro. bɛsi wo nan pɔ so no, ɛmu akyɛ, na ɛfiri wo nan ntabo no nso so no kɔ wo nan mma no nso, ɛno nso mu akyɛ. Ɛkyerɛ wo sɛ weight a wowɔ no, mmaa no bi weigh eighty, bi weigh ninety, bi weigh hundred koraa, nso wohyɛ high heels. Meka deɛ ɛwowa pa ara no, ɛfiri two inches kɔ soro biara no. Deɛ wowa no, sɛ wohyɛ saa mpaboa no bi a, wo weight no nyinaa balanse ba bɛgyina wo kotodwe ne wo sisi nko ara. Enti wobɛnya haw. Mesrɛ wo, sɛ wotumi tu wo ho fo na wohyɛ aseɛ gyae a, ɛbɛboa wo pa ara. Ɛfiri sɛ, sisi yadeɛ deɛ, ɛha adwene. Yadeɛ yɛ adeɛ a ɛnyɛ koraa. Ɛnsɛ sɛ onipa biara ani gye yadeɛ ho. Nti abusua mesrɛ wo dwumadie wei sɛ wo ne me tena ase na wo ma me mmerɛ bebree na me ne wo sua adeɛ a na sɛ da biara wɔn afidie da ability TV so na apɔmuden mmerɛ yi wo nfa nni agorɔ na yɛ sua adeɛ a wo sisi bɛyɛ den na wo bɛyɛ nnwuma bebree. Yɛnkɔ na yɛnhwɛ kwan a yɛbɛfa so a yɛbɛde yɛn ho afiri sisiyadeɛ mu. Sɛ woyɛ obi a osisi yɛ wo ya a, sɛ wodɔ a, ebia woyɛ kuani, wontumi nnyae adɔ no. Enti sɛ wokɔ afuom na worekɔdɔ a, ɛsɛ sɛ wotwa dua. a ne wo tenten yɛ pɛ meka adɔ a ɛyɛ mfomfoɔ mu adɔ wohu sɛ ability tv yɛwɔ mmerɛ ma obiaa ne saa no nti ɛsɛ sɛ yɛkyerɛ obiaa kuani oo hwan oo obiaa deɛ bɛba mu nti adɔ ɛsɛ sɛ wonya dua a ne wo tenten yɛ pɛ na wosɔ dua no mfimfini ɛba saa a dua no wo wo ɛbɛma woanya nan mmiɛnsa wobɛba abɛyɛ three legs nti sɛ wokoto a wo weight no bɛba wo nan benkum so ɛne. dua no so. Enti wet a ɛfiri soro reba no mu duro no, ɛbɛkɔ fa bɛkɔ dua no so. Ɛba saa a, ɛnha wo sisi. Saa na na yɛn nananom tetefoɔ no wɔyɔ. Sɛ wodɔ kɔ fie mu anaasɛ aburo ase a, ɛno nso yɛtwa kɔtɔkorɔ, na yɛde kɔtɔkorɔ no asi hɔ saa, na afei woakoto. Ahaa, ɛno nso bɛboa wo. Afei, ɛno yɛ obi a ɔdɔ. Sɛ woyɛ drivani a na wowɔ sisi yadeɛ a, kwan a wobɛfa so a wobɛhwɛ wo ho yie sɛ ɛnkɔ n'anim ne deɛ merekyerɛ wo ne sɛ, time biara wotena ase a bɔ wo seat belt. Afei, w'akonnwa no, hyehyɛ no yie. Mewɔ pictures bi wɔ hɔ a, ɛno mɛtumi de akyerɛ wo a woyɛ drivani a wobɛyɛ a ɛbɛboa wo sɛ. Woyɛ driverni a, hwɛ mfonyin no. Mfonyin deɛ ɛwɔ fam no, deɛ ɔhyɛ ataadeɛ pink no. Mfonyin no, first one no yɛ correct paa. Sɛ wotena ase saa na wowɔ sisi yadeɛ a, wopɛ a, wobɛtumi de sumiiɛ ketewa bi ahyɛ w'akyi hɔ koraa. Ɛbɛboa wo paa. Second one no nyɛ. Second one no, nnipa bebree taa yɛ, especially wɔn a wɔde wɔn nsa baako drive no. Ɛna third one no, deɛ ɛkɔ wo nsa benku, benku, eh, nifa so hɔ no, last one no, ɔno nso nnipa bebree taa yɛ saa. Ɛno nso so woyɛ no saa mmoa wo. Nti sɛ wowɔ sisi yadeɛ dada a na wotena car mu a, first one no ɛbɛboa paa. Mesrɛ wo yɛ no saa na hyɛ no nso. Ɛno nso yɛ adeɛ a ɛbɛboa wo yie paa. Afei sɛ woyɛ obi a wotena office a, wotena ase a every one hour biara ɛsɛ sɛ wosɔre na wonantenante na wotenetene wo mu na afei wosan bɛtena hɔ. Obi nso wɔ hɔ a, ɛyɛ a sisi yadeɛ no ba a ɔnhu deɛ ɔreyɛ ne ho kɔpem sɛ wobɛba me hɔ na afei me ne wo na yɛafa ayaresa kwan so na yɛatumi aboa wo ayi haw no afiri hɔ no. Yɛwɔ nnoɔma nketenkete binom wɔ fie a wobɛtumi ayɛ. Ɛno ne deɛ yɛrekyerɛ wo, Ability TV, yɛrema wo the ability to live. Ɛfiri sɛ ɛsɛ sɛ wotumi tena ase, bɛn dodoɔ a wote ase no deɛ ɛsɛ sɛ wotumi de wo ho firi. Yaw ne yea ahodoɔ nyinaa mu. Ɛno bi na merekyerɛ wo sɛ, sɛ wo sisi yɛ wo ya a, wobɛtumi ayi so ice block. Ice block yɛ adeɛ a ɛboa kɛsekɛse pa wɔ sisi yadeɛ mu. Wode ice block to wo sisi akyi na afei woda hɔ ara bɛyɛ fifteen minutes a, wobɛhu sɛ ɛbɛma yaw no aba fam. Baabi a wokɔ anaa adeɛ a woyɛ no, wobɛtumi atoa so ayɛ. Ɛno nso boa wo. Afei wotumi, tam biara wotumi tene wo mu. Sɛ yɛn nyinaa yi nim sɛ metene me mu, metene me mu. Woyɛ no saa a, ɛno nso tumi boa wo. Deɛ aka no deɛ, agye sɛ wohyia me na afei me ne wo di nkɔmmɔ na meboa wo. Na sisi yadeɛ deɛ, Onyankopɔn adom nti, sɛ wobɛkɔ so ahwɛ Ability TV a, yɛbɛkyerɛ wo nnoɔma baako ne mmienu a wobɛfa so atu aseɛ koraa ama wo ho atɔ wo. Na sisi yadeɛ tena nnipa mu kyɛ a, dɛn na ɛtumi de ba? Ɛno na mepɛ sɛ me ne wo hwɛ. ebetumi ama woanya dwonsɔ mu haw, efisɛ ntini a ɛwɔ wo sisi akyi nyinaa no Hwɛ pikya wei, hwɛ mfonini wei yiye paa. Saa mfonini wei na ɛkyerɛ kwan a sɛ problem anaasɛ haw ba kasae no mu a, sɛnea esi teɛ wɔ wo sisi akyi. Wubehu sɛ kasae mmienu no a edi kan wɔ soro no, hwɛ mfonini no, wubehu sɛ ne nyinaa sisi so kama. Deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa no apia kɔ anim saa. Ama ntini deɛ ɛtɔ so mmienu no ayɛ kɔkɔɔ. Saa ntini no a ɛyɛ kɔkɔɔ no, ɛkyerɛw sɛ mogya ntumi nni afurusɛ no mfam bio. Enti, sɛ saa ntini no na ɛyɛ adwuma de kɔ sɛbe wo bemma anaasɛ wo mmaa mu a, haw bɛba mu. Enti ɛba saa a, wo dwonsɔ ho nsɛnsɛm no nkɔ yiye. Sɛ ɛyɛ wo bemma nso a, wo bemma ntumi nnyina so yiye. Sɛ ɛyɛ wo mmaa nso a, w'atenka bɛte akɔ fam. Sɛ ɛno na ɛfa wo to ase a, ɛbɛma wo to ase ntini no ayɛ sinsinisiin. Enti sisie ho adeɛ ɛyɛ adeɛ a ɛhia paa. Nti obi a wohwɛ no a wowɔ saa haw no, mesrɛ wo hyɛ no nso. Hwɛ saa mfonini wei yie paa. Wokɔ hospital ne yɛtwa wo X-ray ne yɛka kyerɛ wo sɛ wo wo kasɛɛ no akyea anaasɛ atu apa so a, sei na ɛteɛ wɔ mfonini wei mu. Bebree wɔ hɔ a yɛde bɛkyerɛ wo akyire. Sɛ wokɔ so hwɛ program yi a, yɛde wo bɛsua adeɛ akɔ sukuu nkakra nkakra kɔpem sɛ wo ankasa wobɛkasa te sɛ dɔkta, na afei woate w'apɔmuden ho ade. Afei, sɛ haw ba sisie no mu a, ebetumi ama wo kotodwe nso anyɛ haw. Ɛno nti na ehia sɛ yesua sisiyadeɛ no. Na sisiyadeɛ nso tumi ma nnipa bubu gu hɔ koraa. Minim nnipa bebree a nnɛ wɔwɔ fam, wɔwɔ fie, na wɔaka fam ɛsane sisiyadeɛ nti. Ɛsane sɛ sisiyadeɛ ɛkɔ so kyɛ a, wuntumi nnyina wo nan so. Wonante kakraa bi a, gye sɛ wotena ase. Wonante kakraa bi a, na woatena ase. Na wosisi no mu dwann. Wogye wo ho baabiara a, enye. Wontumi nna. Obi akɔ akɔware ne yere nkyɛe, ontumi ne no nna sisi yadeɛ nti. Ɛyɛ adeɛ a ɛha adwene. Mmaa no bi nso, wɔn, ontumi ne ne kunu nhyia ɛsiane sisi yadeɛ nti. Sisi yadeɛ wɔ haw bebree. Ɛma w'awoɔ so te. Etwa wo bra ntɛm. Ɛma w'afikyi korɔ twitwa sisi. Sisi yadeɛ de haw bebree ba. Ebetumi ama wɔanya kooko koraa ma kooko no anyini. Nnoɔma bebree sisi yadeɛ. Ɛyɛ adeɛ a ɛnsɛ sɛ onipa biara gyegye no koraa. Sɛ ɛwɔ wo so a, bɔ mmɔden biara a wobɛtumi sɛ wobɛtu aseɛ ama wo ho atɔ wo. Afei asɛmda a ɛwɔ hɔ ne sɛ, W'ability TV so yi, Da biara yɛbɛkyerɛw adeɛ baako wɔ apɔmuden mmara yi so. Sɛ wonya time anaa wonya wogye berɛ na afei me ne wo tena ase apɔmuden mmara so a, da biara mɛkyerɛw adeɛ baako a ɛwɔ wo fie a ɛyɛ ayaresa adeɛ. Ebi wɔ hɔ koraa a yɛmmu, da biara yɛto twene, nanso ɛyɛ adeɛ a ɛhia paa. Enti ɛnnɛ, adeɛ a mepɛ sɛ mekyerɛw. yɛ pɛ aba. Sɛ osisi yɛ ɔya paa gagagaga wo tie me a, wo bɛtumi a try bi saa berɛ yi ara na menim sɛ next program no sɛ akwanya ba a wo bɛfrɛ me ada me ase. Pɛ aba no twa bi kakraa bi te sɛ garlic a wawae mmɛtem saa no na we. Wo we a mene mu nsuo no ne ɛho nsesire no nyinaa na nom nsuo baako gu so. Atoa nso na wo bɛhu sɛ yaw no aba fam. Bɛma wo home asisi so kama. Ɛno nso yɛ adeɛ a ɛbɛboa wo. Me nua, dwumadie wei, mesrɛ sɛ frɛ obi a wonim no biara sɛ ɔnhwɛ, sɛ Ability TV apɔmuden mmerɛ no yɛ adeɛ a ɛnsɛ sɛ obiara hwere, ɛfiri sɛ yɛnya adagye kyerɛkyerɛ. Afei ɛsɛ sɛ woyɛ obi a wo sisi yɛ wo ya anaa wowɔ sisi yadeɛ a, ɛsɛ sɛ wonom nsuo da biara da adeɛ bɛkye no. Nhwehwɛmu kyerɛ sɛ onipa biara hia nsuo mmaako mmaako ankorɛ mmaako mmaako mpem du, 10,000. Da koro biara, wohia ankorɛ mmaako mmaako mpem du, ɛyɛ 10,000 barrels of water, da biara a adeɛ bɛkye biara. Na ɛno na yɛyɛɛ calculation huu sɛ, wontumi nnom ankorɛ mmaako mmaako du da koro. Ne saa ho nti, sɛ wonom sachet no anaasɛ toa wei sei, Trɔwee, Ɛfa sachet no mmaako mmaako mmienu. Enti sɛ da biara wonom trɔwee mmaako mmaako nnan anaasɛ nnum a, na woanya nsuo dodoɔ a wo nipadua no hia. Enti sachet no na wobɛnom a, ɛsɛ sɛ da biara wonom mmaako mmaako du anaasɛ nwɔtwe. Woafeeli koraa no, ɛsɛ sɛ wonom nwɔtwe. Botaeɛ ne sɛ, sɛ wonom saa no a, adeɛ wei no, kasɛɛ no, ɛyɛ adeɛ torotoro bi wɔ ho a ɛyɛ lubrication anaasɛ grease. a tam biara ɛno na ɛboa ma wotumi koto sɔre ɛma no yɛ flexible kasaɛ no tumi yɛ flexible nti saa adeɛ no nso yɛnya firi nsuo ne nnuaba nko ara mu nti sɛ woannom nsuo a saa adeɛ no wonnya nti mesrɛ mo momma mo ani nkɔ momma mo adwene mmra so saa ɛma me na ɛbɛboa adeɛ baako wɔ hɔ a sɛ manka ho asɛm a sɛ manka ho asɛm a na sɛ me werɛ fi a ɛbɛha me paa ɛne sɛ nnipa bebree wɔ hɔ a wɔda akonnwa mu sɛ woda akonnwa mu a Mesrɛ wo, akonnwa mu nna no, mede mfonini baako bi bɛto so. Hwɛ saa mfonini wei yie paa. Wobɛhu sɛ obi a ɔda nkonnwa mu no, wopagya wo ti kɔto baabi a yɛde yɛn nsa to rest, deɛ ɛyɛ hand rest no, wode wo nsa kɔto hɔ, wode wo ti kɔto hɔ, na ɛma wo nipadua no nyinaa kyea. Ɛde sisi yadeɛ ba pa ara. Mesrɛ wo, sɛ woda akonnwa mu hwɛ TV anaasɛ woda hɔ kyɛ pa ara a, sesa na afei tu wo ho fo na yi wo ho firi mu. Ɛnnɛ, mepɛ sɛ yɛdi dwumadie yi ɛnnɛ deɛ ɛsi ha. Na Onyankopɔn ayɛ adom a, dasɛnnɛ, me ne wo bɛsan ahyia na afei yɛakɔ adesua kunini nso a ɛno nso ɛhia pa ara. Meda ase sɛ wogye berɛ hwɛɛ dwumadie yi ɛnnɛ yi. M'ani agye pa ara sɛ woka me ho. Efisɛ ɛyɛ m'anisoadehunu kɛseɛ sɛ onipa biara bɛde ne ho afiri nyarewa mu na yadeɛ a ɛya me a medi dwumadie yi brɛ wo yi. Me din de Doctor Kelvin a meda Kelpro Chiropractic and Natural Remedy Centre ano. Sɛ wopɛ sɛ wo ne me di nkitaho a, wobɛtumi afa me tetefon numbers yi, 054 50 52 524, 054 50 52. five two four Vodafone no yɛ zero five zero five eight eight six nine two eight zero five zero five eight eight six nine two eight Wobɛtumi anya me ne mmienu nyinaa WhatsApp Sɛ wopɛ sɛ wotoa yɛn so wɔ social media a ɛyɛ Facebook a Kelpro Chiropractic and Natural Remedy Center Wobɛnya adesua bebree ahwɛ wɔ hɔ nso. Ɛno nti, Onyankopɔn nka wo ho sɛ nnɛ wohwɛ dwumadie yi. Ɔnhyira wo, ɔmma w'apɔmuden nkɔ nkan, ɔnhwɛ wo so na ɔmma nkwa ntena wo mu kɔpem sɛ dasenɛ me ne wo bɛsan ahyia. Makra wo. Bye bye.